Merħba għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. It-tielet wieħed minn daw l-erba episodji fejn maħna erġajna għanna lil misrut Xiberras minn Positive Parenting Malta u inaqdet maħna u koll illum Miss Alexia Vella, id-Direttur Ġenerali mid-Divizjoni tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni fiħdan il-Ministeru tal-Politika Soċjali. Grazzi talli ngħaqadtu magħna. Fl-episodju l-ieħor tkellimna dwar snin bikrin, iktar bikrin tat-tfal bejn is-sena u t-tliet snin. Illum ħa nitkellmu meta t-tfal jidħlu skola u l-ispejjeż li tinvolvi din it-tranżizzjoni fejn it-tfal jidħlu skola, forsi jibdew xi attivitajiet extracurriculari wara l-iskola. Meta t-tfal jibdew l-iskola, ngħidu ħafna tfal jibdew tat-tliet snin jidħlu l-kindergarten, naqblu? l-ispejjeż jiżdiedu. Ġifieri għandek l-ispejjeż tal-uniformijiet, l-affarijiet għall-iskola. Xi pressjoni jħossu l-familji? Minn naħa tiegħek, Ruth, fejn tidħol Positive Parenting, mbagħad induru wkoll fuq Alexa minn naħa aktar tas-soċjal, kif kif tarahom, kif tara li l-ġenituri jirreaġixxu għal dawn l-ispejjeż? L-ewwel nett għax it-tfal iktar jibdew jifhmu. Allura ta' tliet snin meta jmorru l-kindergarten anke jien naf sempliċement backpack iridu jagħżluh tal-karattru favorit tagħhom, issa hawn ħafna ġifieri fis-suq inti trid tkun bil-għaqal li dawn huma tfal, U m'hemm bżonn ittihom kollox, kulma jridu hu mill-aħjar. Jiġifieri, tajdadaq tjoħorġu minnu, jekk inti, aħna fil-kindergarden m'għandikx fil-maġġoranza ma jkollhomx ġili uniformi, mela anke affarijiet oħra li ħa tixtrilhom ħwejjeġ u hekk, trid tiftakar li dawn joħorġu minnhom. Issa jekk għandek skola bl-uniformi, trid tiftakar ukoll li billi dawn it-tfal jikbru malajr, Tgħid isma' ħa naħseb ftit biex mhux f'seba' xhur jew jew kemm hemm eżatt jer terġa' tixtrilhom l-istess. U wkoll anka bħala lanċ għandek tfal li ma jiklux kollox. Mela inti trid tara li almenu li ħadtihom ma jinħelux, hux vera? Tidher għat-tfal xi jħobbu, ma ttihomx iżżejjed, u normalment x'ħin jiġu lura mill-iskola dawn jerġgħu jieklu, ġifieri trid tidher anke għat-tfal tiegħek, hux hekk? Trid tidher għat-tfal tiegħek u li ma jkunx hemm ħela, importanti ħafna, il-għaliex inti jekk ħa tidherha qisek tarmi għax dik ma togħġobhiex u. Dawk flus mormija fil-. Flus fi, flus fil-ħela.
Flus fil-ħela.
Minn naħħa tiegħek, Alexia, il-budgeting meta daw it-tfal ikunu ħa jidħlu skola kemm hu importanti għax inti jekk it-tfal ħa jidħlu l-iskola ħa ngħidu daħlu f'Settembru hawn fil-kindergarten hawn min jidħol anke fi Frar, Ottubru u Frar. Naħseb huwa normali li l-ġenituri forsi jridu jnaqqsu naqra minn hawn biex jallokaw naqra għal din l-ispiża li ġejja, għandhom iħossuhom guilty illi naqqsu xi naqra minn hawn biex imlew naqra hawn? Mela, l-ewwel nett naħseb ilkoll naqblu li huwa perjodu ta' stress li forsi ma nkunux preparati għalih ukoll, imma tajjeb ħafna li aħna nippjanaw minn qabel. Jiġifieri nafu meta l-iskola ħa tibda, meta ħa jidħlu kindergarten, allura nistgħu nippjanaw. U naħseb iċ-ċavetta ta' biex naffaċċjaw l-isfidi finanzjarji hija li nippjanaw mit-tul minn qabel. Jiġri jekk nafu li f'Settembru ħa tibda l-iskola, nibdew nippjanaw forsi minn wara s-sajf, ngħidu isma', illum għandna vantaġġ, l-iskejjel qed jagħtu l-lista tal-istationery qabel, jiġifieri aħna nistgħu nippjanaw, nixtru l-lista forsi anke ftit ftit. U naħseb anke bħala ġenituri u familji tajjeb li inti tistaqsi ħalli tkun taf xi spejjeż tista' taffaċċja. Forsi anke jkun hemm spejjeż moħbija li inti ma tkunx taf bihom għalxiex m'għandekx issaqsi lit-teacher isma' bħala outings jiena kemm nista' nistenna outings, kemm irrid nagħti flus ħalli jien inkun nista' nippjana u anke nagħmel fond allokat għalih. Li hemm naħseb ukoll tajjeb hija l-prijoritajiet, jiġifieri jekk inti taf li ġejja Spiża, L-aħjar li tgħid isma' jiena llum dan x'inhu l-bżonn. L-ewwel naraw il-bżonn u mbagħad naraw ix-xewqat u l-kapriċċi. Jiġri jekk nafu li t-tfal ħa jibdew l-iskola lkoll naqblu li l-ewwel irridu naraw li jkollhom l-affarijiet però rridu wkoll inkunu realistiċi u m'għandhomx bżonn ikollhom kollox mill-aqwa u kollox f'kull ħin. Jew kollox ġdid.
Jew kollox ġdid. Eżatt, tista' tiċċekkja.
Għax jekk inti għandek kuġini jew ħutek ukoll u. Forsi basket għadu tajjeb. Fiha hija xi ħaġa ħażina billi tiret imma l-pressjoni soċjali forsi ġġagħlek tħossok li eħe hija naqas stramba llum il-ġurnata li l-aħwa jirtu mingħand xulxin mentri qabel kienet ħaġa normali. Ħaġa normali u li rrid ngħid ukoll qisu min jibgħathom skola tal-istat tal-gvern għandna x-xorti li l-kindergarten ukoll huwa b'xejn. Ekku. Jiġifieri hemmhekk anka inti sakemm tisserraħ rasek li m'għandekx għalfejn tħallas imma huma dawk l-ispejjeż biss ta' uniformijiet, forsi xi kotba żgħar, forsi xi kalers. Xi tazzi, għax anka l-kotba huma provduti wkoll. Eżatt.
Ġifieri dik ukoll tnaħħi ħafna mill-istress jekk inti għażilt li tibgħathom tal-Istat huma kindergarten tajbin ħafna u ħafna u t-tfal jibdew jitgħallmu anke jissoċjalizzaw iktar għax issa ta' tliet snin jibdew jifhmu iktar hux vera u jibdew jiġu jirrakkontawlek anke x'qalet it-teacher u jerġgħu jagħmlu role play id-dar. Li huwa importanti immens għax għalihom l-iżvilupp tagħhom huwa importanti. Ġifieri, imma rigward spejjeż wieħed għandu jippjana mhux vera, jippjana u jwarrab. Kif qed tgħid Ruth ukoll tajjeb li l-familji jkunu aware x'servizzi hemm. Jekk pereżempju hemm forsi finanzi li huma naqra iktar limitati, tajjeb li nistaqsu isma' jien eliġibbli forsi għal skema disa' biex nieħdu l-uniformijiet u stationery ħalli jiena nkun nista' anke nippjana jekk hemm servizzi, anke jekk huma attivitajiet forsi li joffri l-gvern bħal dawn l-extracurricular activities, tajjeb li jiena nara x'hemm available ħalli nkun nista' nqabbel u nippjana. Naħseb ilkoll naqblu jekk jiena nkun nista' ntaffi mit-tensjoni finanzjarja ħa tgħin lill-familja kollha. U dik ukoll ħa nsaqsijilkom, l-attivitajiet u l-passatempi se tfal aħna qegħdin ngħidu t-tfal mhux biss tal-kindergarten anke year one, year two, ġifieri five, six, seven, nibdew jew min irid imur il-futbol, min irid imur il-basketball, min irid imur il-pjanu, min irid imur jiżfen. It-tfal jekk jitolbuk biex tibgħathom ħa tibgħathom. Naqblu? Ġifieri kulħadd ħa jipprova jagħmel l-aħjar, imma. Xi kultant ċertu ġenituri toħloqilhom, mhux iċ-ċertu ġenituri biss, imma hawn ġenituri aktar forsi mill-oħrajn li li toħloqilhom pressjoni finanzjarja. Kemm hija realistika illi jekk inti tfal jixtiequ jmorru tliet attivitajiet differenti, inti tista' tibgħathom? Jekk inti tgħidilhom isma' tridu tagħżlu Minn tlieta jew tagħżlu tnejn. Hemm hija ħaġa ħażina hija. Le, laqas xejn. Għax l-ispejjeż kbar u jekk jekk dawn ħajmorru jilagħbu l-futbol trid tixtrilhom il-ballun, iż-żarbun, il-gear u mbagħad jgħidlek isma' jiena apparti minn hekk irrid immur pereżempju nisfen. Dawn kollha spejjeż. X'suġġerimenti min-naħa tagħkom kieku tagħtu lill-ġenituri? Le, laqas xejn.
Mhumiex affarijiet, mhijiex ħaġa ħażina li inti tgħallem it-tfal li jridu jagħmlu l-għażla. Il-ħajja mimlija għażliet. Jistgħu jkunu huma adulti. u jiġu f'dik is-sitwazzjoni li jiena ma nistax nixtri karozza u mutur u xi ħaġa oħra imma u għandi loan imma rrid nagħżel jew il-loan jew il-karozza jew il-mutur u dawn huma affarijiet li tgħallimhomlhom minn meta jkunu żgħar. Jista' jkun li inti tgħidilhom isma' ejja nibdew wieħed ħalli nara tkomplix. Jien nisma' ħafna ġenituri li jgħidulek isma' Bgħejtilhom tliet affarijiet, pereżempju arti, ġimnastika u futbol biex insemmi tliet affarijiet komuni. U l-ebda wieħed ma baqa' jmur għax qas beda jlaħħaq bil-ħin u hekk. Forsi hawnhekk inkompli ma' Ruth ukoll, tajjeb li l-ġenituri jsaqsu biex Jagħmlu prova. Jiġri jekk ħa nibda jiena u ħa nibgħat it-tfal tiegħi f'klabb tal-futbol, ma neħilx l-ispiża kollha, ngħid isma', ħa nsaqsi nistgħux nagħmlu prova. U mbagħad inkunu nistgħu naraw x'irid it-tifel jew tifla. Għax naħseb inti tkun, kif qed tgħid tajjeb inti Daniela li inti tkun appassjonata u hekk isma' nibgħatu da, Imma, fil-verità, ma tkunx qed tagħmel pjaċir jekk inti tara li t-tfal imbagħad mhux ħa jlaħħqu u mhux ħa jkomplu għax imbagħad iktar jibdew iħossuhom ħażin li, isma', għax il-mommy jew id-daddy ħa jgħidilhom u, eħe, isma', u trid turihom it-tfal, trid turihom u trid trabbihom b'mod responsabbli. Isma', din mhijiex b'xejn. Jiġifieri jiena biex nibgħatek, irrid mill-ħin tiegħi, irrid inwasslek, Irridu l-petrol fil-karozza, irrid noqgħod barra nistenniek, jiġifieri nagħmluha, imma. Trid tkun committed, ħa ngħidu hekk. Trid tkun committed u li jekk se tibdieha. Ħa tkompliha.
Ħa tkompliha. Apparti wara l-żmien tal-prova, ħa ngħidu hekk, għax kulħadd. Jiena nemmen ħafna wkoll fid-deċiżjonijiet tagħhom, jiġifieri jiena pereżempju t-tifel tiegħi ppruvajt nieħdu diversi attivitajiet u qatt ma qgħad. Imbagħad għamel sena jgħidli jiena rrid nidħol mal-iscouts, jiena rrid nidħol mal-iscouts. daħaltu mal-Iscouts u għadu mal-Iscouts għax hija xi ħaġa li għoġbot lilu. Kemm huwa importanti li nagħtuhom widna. Għax jekk inti, għax jekk huma jagħżlu xi ħaġa li jridu huma, forsi hemm iktar ċans li jkompluha u li aħna l-flus li investejna fil-verità investejniehom sewwa. Taqblu li għandna nisimgħuhom lilhom? Eħe, u ġieli jmorru ħabba l-ħbieb. Ġieli jagħżlu xi ħaġa ħabba l-ħbieb mhix ħaġa ħażina, eh? Mhix ħaġa ħażina. Però jekk inti Il-ħabib tiegħek ħa idoqq il-pjanu u inti m'għandek l-ebda laqas widna, ma tagħmilx sens. Issa, jekk inti mbagħad eh, il-ħabib tiegħek mur il-futbol u inti vera ma jogħġbukx u tħobb il-karozzi. Inutli ħanibatu eh, l-futbol, iġifieri inti it-tfal tittigwidhom. Hemm inti għalfejn titmur. Jekk inti m'għandekx dat-talent, għalfejn titmu? Ejja nsibu xi ħaġa li forsi hija tajba għalik. Ejja nsibu xi ħaġa li inti inklinat għaliha. Jew jekk inti titmu l-arti għax Alla mibgħet tmu l-arti u lanqas taf tpenġi kaxxa biex taf kif mhux taqtagħlhom qalbhom, ta' imma aħna t-tfal inkunu nafu għal xiex nkunu inklinati. Ħalli tgħidlu iju ejja. ħammorru u għadu jgħid. Forsi jiduna waħdu, biex jitweġġawx. Però rridu tfal nurwom li inti meta tidħol għal xi ħaġa. Ta' commitment.
Titkun responsabbli għalija, ġifiri fil-waqt inti qisek ma' tfal qed timxi il-ħin kollu. fuq ħabel u tipprova tiġġagilja dak il-bilanċ. Il-bilanċ huwa l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja, f'kollox. Jiġifieri waqt li tħallihom jagħmlu l-iżbalji tagħhom, għax dik hija importanti, però turihom ukoll li isma' dak l-iżball għandu wkoll konsegwenzi, jiġifieri aħna lħaqna ħallasna u issa l-flus marru hemm u biex nagħmlu xi ħaġa oħra rridu nistennew. Jiġifieri, ħalli huma mhux qisu jgħoddu xi ħaġa for granted u iju jekk ma komplejtx dan ħa nagħmel dan.
Għax il-verità hi li l-ħajja mhix hekk. Il-ħajja mhix hekk, hux vera? Ekku, bħala ġenituri però għandna l-obbligu wkoll li inti tara li t-tfal qegħdin jipparteċipaw f'kull deċiżjoni. Jiġifieri inti saqsejt Jekk għandniex. Ninvolvuhom. Nixtieq nagħmilha ċara imma li dan huwa obbligu tagħna li aħna niċċekkjaw it-tfal x'jixtiequ però nfehmuhom iż-żewġ naħat li hemm il-commitment imma li naraw li t-tfal anke f'deċiżjonijiet żgħar issa ovvjament illum x'ħa nieklu u forsi nsaqsu x'għandhom aptit it-tfal jiġifieri t-tfal inkunu qed indarruhom ukoll li isma' Inti hawnhekk tista' tiddeċiedi u għandek vuċi però mhux li għandu vuċi u mbagħad ma nisimgħux. Għax jekk jiena llum it-tifel talabni li nsajjar l-għaġin u ma nistax, irrid nerġa' nispjegalu isma', illum konna ħa nagħmlu xi ħaġa differenti imma nistgħu nieħdu l-għaġin għada. U dan l-aspett naħseb jien ta' komunikazzjoni kontinwu mat-tfal li anke fejn tidħol mhux biss il-kapaċità finanzjarja li nibdew ninvolvu t-tfal f'deċiżjonijiet żgħar u anke nrawmuhom b'ċertu valuri bħal pereżempju li tistenna kif bdiet tgħid Ruth ma nistax nixtri karozza jekk jien lanqas għandi biex niekol jiġifieri jrid ikollna ċertu anke valuri kemm ta' stennija li inti trid iġġemma' imma valuri wkoll li għal kull għażla għandek konsegwenza. U naħseb l-aspett ukoll tal-ippjanar, jekk nistgħu nrawmu dawn l-affarijiet fit-tfal. Minn meta jkunu żgħar. To be honest nistgħu ma ngħidulhom xejn għax l-eżempju li huma li ħa jaraw it-tfal. Jiġri jekk it-tfal ħa jaraw il-ġenituri tagħhom iġemmgħu, jistennew u jagħmlu għażliet għaqlin, It-tfal ħa jieħdu dak l-eżempju u jkollhom il-ħiliet għall-ħajja tagħhom iktar 'il quddiem. Ġieli ta' nara ġenituri fis-supermarket u tammirhom, eh, għaliex it-tfal ikunu jridu xi ħaġa u jgħidulhom le għax diġà xtrajt. U nafu li mhux faċli ħafna ġifieri. Mhux faċli għax huma jafu li qegħdin post pubbliku, jafu li jistgħu jimbarazzawk, jafu li hemmhekk inti mhux ħadd tkun is-soltu kif tkun id-dar u jekk trid tgħidilhom tagħha jew hekk forsi ma tagħmilhiex imma trid tkun iktar naqra iktar preżentabbli u iktar kawta, allura jagħżlu l-mument. Imma ġieli jkun hemm ġenituri li vera nagħmmirhom u jgħidulhom le, xtrajtlek diġà u mhux ħa nerġa' nixtrilek. U dawk huma l-ħiliet u li għandhom bżonn. Eżatt, eżatt.
Jiena t-tifel tiegħi pereżempju jiġi magħna s-supermarket u nixtru jibda jara l-prezzijiet. Tgħidx kemm sar japprezza iktar u fil-verità jgħidli ma rridx naħli ma. Għax minn meta bdejt nieħdu s-supermarket u beda jagħraf il-verità kemm tiswa, pereżempju kien jgħidli ma milli biċċa fillet għandi jekk tifhem, ara mela le nagħmluha l-fillet, meta beda jiġi miegħi jara u jara kemm jiswa, issa sar qed jifhem aħjar, jiġifieri jiena nħoss li l-fatt li nieħduhom magħna s-supermarket hija tiring u naqbel u jibdew wadbulek kollox ġofroli, ġifieri. Terġa' tnaħħi. Ġifieri naqblu naqbel, imma naħseb hija importanti immens biex huma jifhmu kemm jiswew l-affarijiet u jekk. U jibbaġitjaw.
U x'injaraw il-kont.
Eżattament, ġifieri jekk inti llum tittixxi din iċ-ċukkulata, jew din, jew dik, jew inkella għandek ħa ntik per għall-mod tal-kelma ħa nagħti eżempju two euros, bi dawn it-two euros int tixtri xi ħaġa għalik. Issa jekk inti wise tixtri tliet affarijiet, jekk inti għadek ma tgħallimtx kif tkun wise tixtri waħda. Imma hija s-serjetà. Imbagħad hemm il-konsegwenzi.
Jekk xtrajt waħda u bqajt bil-ġuħ, għandek il-konsegwenzi.
Irridu ninvolvuhom f'kollox. Anke nħoss li vera qed ngħidlek jiena li toħodhom jixtru miegħek mhijiex faċli naf. Imma sakemm sakemm sakemm jidraw. Hemm pressjoni oħra li nħoss li bħala ġenituri jintaqgħu ħafna magħha hija keeping up ħa ngħidu hekk, speċjalment fejn jidħlu l-imbirkien festini, l-parties sewwa, dawn dejjem qed isiru aktar estravaganti, fejn qabel kien ikollok il-musical chairs illum ikollok minn kollox, u fil-verità mhux kull ġenitur jista' jagħmilhom dawn. Forsi xi xi pariri għal ġenituri li jħossu dil-pressjoni li jridu jlaħħqu ma' ħaddieħor u forsi ma jistgħux ilaħħqu ma' ħaddieħor. Le, illum fejn jidħol, ejja ngħidu hekk catering ngħidulu hux veru fejn ħa jitmiss mal-ikel u xorb.
Il-prezzijiet jiġu għolja u forsi mhux kollha l-ġenituri jistgħu jaffordjaw, Però hemm mod u mod hux vera, jiġifieri tal-praċetti hija xi ħaġa sabiħa għaliex tismagħhom jgħidu li jagħmlu tal-klassi iva. bejniethom allura Eh, jekk inti ma taffordjax tagħmel wieħed waħdek l-iskejjel ukoll qed jieħdu ħsieba dik. Mhm. U tal-birthdays inti m'hemmx bżonn tmur fuq xi ħaġa trid tkun ġo xi sala jew Illum anke jekk tgħid isma' ejja nagħmlu picnic mat-tfal u tivvinta xi ħaġa inti. Iġġibilhom cake, jiġifieri ma tridx tħossok li inti obbligata tagħmel bħal ħaddieħor. Hawn ukoll ta' venues li joffru anka l-ikel u ma tħallas tal-venue pereżempju, jiġifieri u jkollhom anka xi animator u jkun vera ta' pjaċir għax imbagħad inti fl-aħħar tal-parti forsi tagħtihom dik li ngħidulha l-borża mimlija. Eżatt, eżatt. U naħseb hekk ukoll ma nkunux qed ngħollu l-aspettattivi tat-tfal iżżejjed għax jekk immaġina jien tal-praċett nagħmel tieġ qabel. Immaġinaw meta din it-tifla tiġi biex tiżżewweġ l-aspettattivi tagħha, irrid tajjeb li anka l-affarijiet sempliċi intuhom il-valur u naħseb li tajjeb anka mill-esperjenza tiegħi l-iktar affarijiet li niftakru fit-tfulija tagħna huma l-mumenti sempliċi li jkollna mal-familji tagħna kif qed tgħid Ruth jiġifieri. Dik kienet ħaġa oħra li kont ħa nkellimkom fuqha hija l-attivitajiet tal-familji. imma bi spejjeż kontrollati, jiġifieri minflok immorru nieklu kull nhar ta' Ġimgħa, Sibt u Ħadd, forsi mmorru nagħmlu picnic, kif qalet tajjeb Ruth. Picnic ġo xi ġo xi park jew Jew fejn il-baħar.
Jew insajru xi ħaġa flimkien. Insajru xi ħaġa flimkien, dik għaraf, jiġifieri t-tfal tinvolvihom waqt li tissajjar fil-kċina tagħmel attività tal-familja Imma fl-istess ħin qed ukoll tagħmel l-ikel hija ngħidu hekk. U f'mumenti hekk ikollok anke ħinijiet fejn ikollok konverżazzjoni, dik hi connection, closeness, jiġifieri qed toħloq mumenti ta' kwalità. U memorji, ngħiduha kif inhi għax tmur tiekol ġo, mhux qed ngħidu ħażin, ta' kulħadd tieħu pjaċir imur jiekol ġo ristorant, jiġifieri jirrilassa naqra, imma meta tiġi toħodhom anke barra fin-natura, dawn il-postijiet toħloq il-memorji. Eżatt, u aħna Jiġifieri anke fejn baħar u għandek għażla. U anke jekk forsi ġġibilhom ftit tfal id-dar, vera llum forsi ma għadx għandna dak l-ispazju li kellna qabel, imma tgħid forsi għażilt erbat' itfal jew ħamsa l-iktar li jkunu li jmur tajjeb magħhom. U tajt għamil ċaġa u koll id-dar, ġifiri mem bżon jisek. Jena niftakar, jien niftakar, il-birthday, l-izbaħ moment tijaw, kien ikun meta kienu jtun il-kejk, għamlu missiri u tamlu għammi, biex nieħdu miegħi l-iskola u naqsmu ma tal-klassi. Ġifiri, ma kien ikun hemm xej ta' barra minnaw imma l-fat li inti Samtu ma' sħabek, għad iddur fil-klassi, għad tagħti lit-teachers jew lis-sisters biċċa kejk eh, u kulħadd jawguralek. Dawk huma vera mumenti sbieħ li tibqa' tiftakar. Ġifieri m'hemm bżonn li nkunu u naf tali ħafna mijiet jagħmlu il-banz u hekk u jtu għamlhom magħhom. Ġifieri għadha tradizzjoni ħelwa ħafna. Ħafna, ekku, iva, tfal jħossu jieħdu pjaċir għax hija l-birthday huwa l-birthday tagħhom u ħosshom Hom, importanti u eżatt, x'hekk. eżatt, Jiġifieri eżatt. xi ħaġa vera sempliċi mhix xi ħaġa xi ħaġa kbira. Eżatt, u biex xi ħaġa tkun sinifikanti m'hemmx għalfejn nonfqu Nonfqu ħafna ħafna flus. Ħafna flus. flus, dik hija għax xi kultant tibda tara ċertu affarijiet fuq fuq fuq il-media soċjali u kif għedna t-tfal jaraw ċertu affarijiet ok mhux ta' tliet snin imma jibdew jaraw jibdew jifhmu u jibdew jiġu għand il-ġenituri għax għamlu hekk u dak għamel hekk u għax ara- u bla ma jridu l-pressjoni jħossuha imma Il-fatt huwa li mhux kulħadd għandu l-istess but. Le, ma jien naħseb li tiddiskuti ma' tfal. Li tgħidilhom isma' aħna jekk nagħmlu hekk mhux tajjeb, ara ħa nixxilek hekk, ħa nixxilek hekk ħa jkollok il-kejk. Ħa mmorru f'piknik jew fejn il-baħar, ħa jiġu t-tfal. Jiġifieri aħna anke t-temp tagħna, Jippermetti ħafna li jkunu barra. Jippermetti ħafna, ġifieri titħaddem naqa' rasek għax jekk inti il-finanzi ma jwasslux, toqgħodx titqanżaħ bil-Malti biex tipprova tagħmel bħal ħaddieħor. Trid tmidd saqajk skont it-tapit li għandek. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kontijiet. Inti
tħallashu.
Huwa taħsbu li huwa possibbli li l-ġenituri jżommu ambjent pożittiv fejn tiġġagilja x-xogħol u l-istudju u l-extracurriculum activities tat-tfal u l-ispejjeż finanzjarji. Huwa possibbli? Jiena nemmen li huwa possibbli iva. Ħa ngħidlek, l-istress hemm ikun. Jiġifieri jekk jiena ngħidlek isma' ma jkunux stressed, inkun qiegħda ndaħħal rasi fir-ramel. Inti l-istress jiġi anke jekk sempliċement Sejra holiday? Mela trid tippjana, titħallas il-holiday, trid tagħtihom holiday tgħid forsi darba fis-sena u anke dik m'hemm bżonn immorru kull taf kif hawn venues għaljin ħafna. Imma hawn venues inqas għaljin li xorta jieħdu pjaċir mhumiex 'il bogħod u t-tfal L-aqwa li qegħdin miegħek, qed jieħdu pjaċir, qed jaraw xi ħaġa ġdida, qed jagħmlu l-memorji. Jiġifieri inti, eħe, u tgħid, isma' dan ħa nqattgħu qisu ħin ta' kwalità mal-familja, ħa nkunu kollha. Imma l-istress hemm miegħek. Inti jekk fuq ix-xogħol it-tifel jew t-tifla għamidtlek ma tiflaħx, Mhux bilfors ħa tkun stress u trid iċċempel il-boss tiegħek, mhux kull employer ħa jifhmek. Eh, u allura inti ġa stress li ma jifilħux m'għandikx mod minn tħallihom, trid iċċempel il-boss tiegħek, trid tara kif ħadd irranġa li tlift illum trid iġġibu għada. Jiġifieri aħna mal-gvern Għandna ħafna benefiċċji, għax għandek remote working, għandek flexi. Ma mhux kulħadd hekk. Eh.
Imma mhux kulħadd hekk. Qegħdin jippruvaw idaħlu anke affarijiet oħra, anke bħal pereżempju miscarriage leave, allura inti forsi mm. għandek l-ewwel wilt u mbagħad ġralek hekk, allura għandek naqra breeder issa. li li għandek naqra leaf iktar apparti il-sapport emozzjonali li aħna nofru bħala Positive Parenting Malta. Iġifieri l-istress hemm ikun. Issa inti kemm tiflaħ timmaniġġja dak l-istress. U kemm ma żżidux ukoll, għax jekk aħna ħa nivvintaw li ħa nsiefru sitt darbiet f'sena flok f'darba, hemmhekk imbagħad ħa noħolqu ħafna iktar stress. Eżatt, jiġifieri iva, għall-mistoqsija tiegħek, iva, nemmen li tista' tagħmel trobbija pożittiva anke jekk ikun hemm dawn l-istressors kollha li inti taħdem, forsi trid tieħu t-tfal. Trid issib il-bilanċ tiegħek naħseb. Trid issib il-bilanċ mhijiex faċli. L-ispejjeż finanzjarji ma nemmnux kemm jaffettwawna emozzjonalment. Mija fil-mija. Għax jekk aħna dawn ħa nkunu qed inkomplu niffidjawhom u nżiduhom, u mbagħad jiena flok nagħmel siegħa xogħol irrid nagħmel sagħtejn, inqas ħin ta' kwalità mat-tfal, iktar stress, iktar kunflitt, allura naħseb jien li taħseb. tajjeb minn qabel u tgħid isma' jien sa hawn nifla, aħjar tkun forsi jien naf f'piknik imma f'moħħok mistrieħ milli tkun f'xi lukanda lussuża u xorta ma tkunx qiegħda ferħan. Ħafna jgħidulek u l-flus m'huma xejn l-aqwa li għandek saħħtek. Imma forsi ħafna nies ma jifhmux għax ma jkunux għaddejjin minnha li l-problemi finanzjarji eventwalment ħa jaffettwawlek saħħtek. Għax huma stress, jaffettwawlek is-saħħa mentali tiegħek. Jiena nemmen ukoll, u kkoreġuni jekk ħa niżbalja, qed nitkellmu fuq tfal ta' bejn it-tliet snin u l-għaxar snin, il-qofol biex nibdew ngħallmuhom fuq il-finanzi, fuq l-għaqal, taqblu miegħi li huwa l-qofol? Il-formazzjoni tat-tfal tibda minn meta jkunu iżgħar, imma meta inti għandek minn tliet snin sa xar snin, il-formazzjoni tagħhom hija importanti ħafna il għaliex dak huwa il-bażi. Pedament.
Eżatt, li inti t-tfal qed jiffurmaw il-karattru tagħhom. U kemm f'karattru, kemm fuq finanzi, kemm fuq kollox, hu kif isolvu l-problema, kif tiddielja mal-istress, kif tikkalmhom, kif jikkalmaw lilhom infushom. Jiġifieri huma dik li ngħidulha self regulation, mhux vera. Jiġifieri inti lit-tfal qiegħda trawwimhom biex daw għada pitgħada jkunu indipendenti u ħajdiljjaw mal-ħajja tagħhom. Issa xi kultant, u din ġenni nidħaq, taf xi jiġri ġenitur, Għandu rasu iebsa għal xejn tgħidlu. U mbagħad ngħidilhom isma' intom m'intkomx raskom ratba laqqas. Ġifieri, it-tfal xi kultant ikunu l-mera tal-ġenituri tagħhom. Mhux vera, mhux vera. Ġifieri, u jimitawna ħafna it-tfal, aħna l-mera tagħhom. U t-tfal, għax din rrid ngħidha, rridu noffrulhom ħafna ħafna mħabba. Jiġifieri dik li sa għax inkella toqgħod tfissidhom, għax inkella jabbużaw minnek, għax inkella hekk, għax inkella hekk. Mhu veru xejn. It-tfal irridu ngħorruhom ħafna mħabba, irridu trid tirrispetta l-opinjoni tagħhom anke meta jkunu żgħar. Turihom jekk m'intix taqbel magħhom. Ifhimni, eħe, naf x'qed tgħid, imma jiena ma naqbilx miegħek, għal di u għal di r-raġuni. Issa inti aħsibha kif trid, imma jien dik ma naqbilx magħha. Biex inti dil-komunikazzjoni, anke meta jkunu kbar. Kbar, tiftaħ it-triq għall-komunikazzjoni.
Eżatt, u anke meta jkunu adulti, tat-tfal, għax xi kultant nibdew ngħidu l-aħwa, Marelli, taħsib hekk, jew taħsib hekk, jew tagħmel hekk, u mbagħad tirrealizza li inti ikunu jixbħu li l għax tamila inti. Għax tamila inti, ġifiri. U meta it-tfal eh, turijom li inti tħobbom kif inuma u eh, mintix tippretendi li daw jekk għandhom limitazzjonijiet tagħhom imminti tridhom imorru għal xi kors tqil meta daw ma jistawx. It-tfal tant ikunu sikuri fihom infushom, tant isibu dik il-paċi, għax min suppost iħobbhom iħobbhom. Eżatt. Ekku.
Min-naħa tiegħek għalhekk se żżid xi ħaġa fuq il-fatt li nibdew nagħmlu dawn id-drawwiet fit-tfal żgħar? Kif qed tgħid, Ruth, l-eżempju jkaxkar, jiġifieri vera llum forsi nitfgħu ħafna pressjoni fuq l-iskola, iva t-tfal ħa jitgħallmu l-iskola għandhom ikollhom il-ħiliet finanzjarji, il-kapaċità finanzjarja fl-iskola, imma l-fulkru kollox huwa d-dar. Jiġri jekk jiena ħa nara l-mommy tiegħi ġġemma, issajjar, issajjar bi ħsieb, jiena dawn l-eżempji ħa noħodhom miegħi u ħa nkun qed nimmaniġġja l-ħajja tiegħi bl-istess kif rajt il-ġenituri. Jiġifieri hemmhekk naħseb għandna obbligu biex anka lit-tfal inrawmuhom u tajjeb ukoll li nibdew anka skont l-età tagħhom indaħħluhom fl-għażliet għax dan mhux ħa tmur tiddiskuti l-problemi mat-tfal u tajjeb li ma jisimgħux dawn it-tip ta' problemi għax it-tfal jinterpretawhom mod ieħor imma billi nibdew infehmuhom forsi bejn bżonnijiet u xewqat l-importanza tal-għażliet il-konsegwenzi tal-għażliet skont l-età naħseb jien dak huwa Obbligu li għandna u li fl-aħħar mill-aħħar ħa jkun qed isarraf biex ikollna tfal iktar responsabbli u anke kapaċi jimmaniġġjaw il-ħajja tagħhom u jkunu iktar reżiljenti fl-aħħar mill-aħħar. Preżenti, sikuri, ta'. Importanti, Daniel, għax illum it-tfal għandhom ħafna opportunitajiet, ħafna opportunajiet li jmorru barra. Illum titkellem mal-ġenituri kulħadd kważi jgħidlek it-tifel jew t-tifla qegħdin barra qed jgħixu esperjenza u dawn il-ħiliet għandhom bżonnhom il għaliex fil-maġġoranza meta jkunu joqogħdu barra kollha jridu joqogħdu ma' xi ħadd ieħor u Iridu jitgħallmu jqassmu flushom u hemmhekk jiftakru kif kienu jgħixu x'ħiliet għandhom. Iridu jkunu kunfidenti għax inti inti dan it-tip ta' tagħlim dan it-tip ta' tagħrif itik il-kunfidenza. Kunfidenza li ġġorha miegħek tul tul ħajtek kollha. Jitgħallmu jaħslu l-ħwejjeġ, Ejjeż, jagħmlu jitgħallmu kollox.
jsajru, jitgħallmu kollox.
Jitgħallmu l-valur ta' kif jit- jitgħallmu japprezzaw dak li koll li kellhom qabel li kienu jsibuh ħlejn. Eżatt.
Nirringrazzjakom ħafna t-tnejn, nerġa' nirringrazzjak Ruth għat-tielet darba talli kont magħna u Alexa talli ingħaqadt magħna llum. Segwuna għall-episodju li jmiss fejn ħa nitkellmu fuq l-is- l-istadju li jmiss. It-tfal Ma nibqgħux daqshekk tfal minn ħdax-il sena sa tmintax meta jibdew iqarrbu lejna iktar indipendenza finanzjarja. Grazzi ħafna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li jmiss.